Laṣel n ddunit, ixef sebɛa u ɛecrin. Isḥaq ur t-iɛqil ara, axaṭer ifassen n Yeɛqub ččuren d ccɛer, am ifassen n gma-s Ɛisu, dɣa iburek-it, yenna-yas, D kečč i d mmi Ɛisu? Yeɛqub yerra-yas, D nekk. Isḥaq yenna-yas, A mmi! Sers-iyi-d ad ččeɣ seg wayen akka i d-tessekkeḍ, iwakken a k-barkeɣ. Yeɛqub isers-as-d lmakla, Isḥaq yečča, yerna-yas-d ccṛab, yeswa. Imiren, baba-s Isḥaq yenna-yas, Qerreb-d ihi ad tselmeḍ fell-i, a mmi! Iqerreb ar ɣur-s, isellem fell-as. Isḥaq yesraḥ rriḥa n llebsa-s, dɣa iburek-it, yenna, A rriḥa n mmi, ama rriḥa n lexla i iburek Umeɣlal, a k-d-ifk Yillu n da n igenni akked lxirat n lqaɛa irden d ccrab s waṭas. Igduden ad qedcen fell-ak, leǧnas ad seǧǧden zdat-k. Ili-k d aqerru ɣef watmaten-ik, arraw n yemma-k ad seǧǧden zdat-k. Ad yettwanɛel win ara k-ineɛlen, ad yettubarek win ara k-ibarken. Mi ifuk Isḥaq s ubarek i iburek Yeɛqub, Yeɛqub yeffeɣ-d sɣur baba-s. Imiren kan, Ɛisu yuɣal-d si ṣṣyada. Ihegga ula d netta lmakla yelhan, yewwi-as-tt i baba-s yenna-as, Kker a baba, di leɛnaya-k, ad teččeḍ seg wayen akka i k-d-iṣegged mmi-k, i wakken a yi-tbarkeḍ. Baba-s Isḥaq yenna-as, Anwa-k keččini? Yerra-as, Nekk, d Ɛisu, mmi-k amenzu. Isḥaq yefrawes yiwen n wefriwes d ameqqran, yenna, Anwa-t ihi, win akken iyi-d-yewwin si ṣṣyada-nni ad d-tṣeggdeḍ? Ččiɣ seg-s uqbel ad d-awḍeḍ, yerna burkeɣ-t. Atan ihi yettubarek. Mi yesla Ɛisu i wayen i s-d-yenna baba-s, isuɣ yiwen n usuɣu d ameqqran si lɣec, dɣa yenna i baba-s, Barek-iyi ula d nekk, a baba! Isḥaq yerra-yas, Yusa-d gma-k s tḥila, iwwi-yak lbarakat. Ɛisu yenna, Ɣef wayagi i yettusemma Yeɛqub. Snat n tikkal ayagi i yi-kellex, yewwi-yi lḥeqq-iw n umenzu, tura yewwi-yi lbarakat-iw. Yenna-yas daɣen, Ur k-d-teqqim ara kra n lbaraka i nekkini? Isḥaq yerra-yas i Ɛisu, yenna, Atan rriɣ-t d aqerru fell-ak. Fkiɣ-as atmaten-is merra ad uɣalen d iqeddacen-is. Rniɣ-as irden d ccrab s waṭas. I kečč, d acu i zemreɣ ak t-xedmeɣ a mmi? Ɛisu yenna i baba-s. Yiwet n lbaraka i tesɛiḍ a baba? Barek-iyi. Ula d nekk, a baba. Dɣa Ɛisu yeṭṭerḍaq d imeṭṭi. Baba-s Isḥaq yenna-yas, Ad tzedɣeḍ anda ur d-ttilin lxirat n lqaɛa, ur d-yettili nnda n igenni. S ujenwi-ik ara tɛiceḍ. Ad tuɣaleḍ d aqeddac ɣef gma-k. Lameɛna, seg unaḍaḥ-nni ara tettnaḍaḥeḍ, ad terẓeḍ azaglu-nni i d-yerra ɣef temgerḍt-ik. Ɛisu yekṛeh Yeɛqub ɣef ddemma n lbarakat-nni i swayes i t-iburek baba-s. Ɛisu yeqqar deg wul-is, Qrib ad yemmet baba, mi yemmut, ad nɣeɣ gma Yeɛqub. Mi s-sawḍen i Ribika lehdur-nni i d-yenna Ɛisu, mmi-s amenzu, tceggeɛ s ssiwlen n Yeɛqub, mmi-s amecṭuḥ, tenna-yas, Atan gma-k Ɛisu yebɣa ad d-yerr ttaṛ, yettnadi ad k-ineɣ. Tura, a mmi, ḥess-d i wayen ara k-d-iniɣ. Rwel ɣer gma Laban yellan di Ḥaṛan. Qqim ar ɣur-s kra n wussan alamma iɛedda-yas wurrif i gma-k. Asmi ara s-yekkes i gma-k zzɛaf-nni i yezɛef fell-ak, yettu ayen akken i s-txemmeḍ, ad n-ceggɛeɣ ɣer ɣur-k, ad d-tuɣaleḍ. Acuɣer ara tettwaḥermeḍ seg-wen di sin, deg yiwen n wass? Ribika tenna i Isḥaq, Tilawin-agi tiḥitiyin skerhent-iyi ddunit-iw. Limmer ad d-yawi Yeɛqub tameṭṭut si ger tullas tiḥitiyin n tmurt-agi am tidak-agi, d acu i s-rriɣ di ddunit? Amin.